Uh, nyinga en Kogot Peter, an jaluo ma Kenya to an ka kod nyamera. Dano ma gitye ka neno piny ma otimere maeni an ko nyinga giluongo Ashira Gloria, dano me Pakwach, Jonam, Anyara Lor, Ananyoli ma ene afoyo. Aha. Um, Gloria, uh, onyuoli kanye? E Pakwach. Adongore e Pakwach. Uh, to sani i- ibet kanye? Abed Pakwach. Abed e Pakwach. Uh, Eh. an uh, onyuola

Ariyo, adek, ang'wen, abich, abusiel, abiro, abora, abung'wen, apar. Ah, okay. Pi. Wako wako. De pi. Pi. Eh, eh. Ah, ah, mamba Nyang. Diang. Nyang. Diang. Proper. Diang. Eh. Ng'ombe au si, ng'ombe. Ng'ombe lakini eh. mamba? Mamba sawa. Eh. Mamba crocodile. Um, he doesn't understand this. Miwa, unajua miwa? Tiang. Tiang. Oh. Tiang. Tiang. Tiang. Uh,

Mana kamano nyakono Mugejwang', mano e mit dhowa kendo dholuo mit mar atari. Oneno ka wuod onagi kanyo otimo limbe e pinje mopogore opogore kendo oromo gi joluo ma eh, wacho dhowa e pinje mopogore opogore. Nitie pogruok matin miwinjo kanyo no endo, lakini ok en pogruok moro ma nyalo gwenyo ng'ato ahinya. Adwa ni amiye thuolo mar eh, mondo ofulre onyiswa ni en ng'ato oja kanye then bang'e koro wadonje twak mar duond yawuot Onagi machiegni ahinya. Erokamano. Eh. Ah, amoso ji te ma neno chenro ni. Nyinga en Kogot Peter. An jaluo ma Kenya. An wuod Seka Kadipo Karachuonyo. Lakini ah, wadak ah, Lambwe Kipasi, chiro Kipasi apani ong'ere moingo Lambwe. Mm -hmm. uh, koro Karachuonyo to ang'e mana e weche opok mm -hmm. adak kono uh, lakini an ang'a mong'e uh, kuma noae nase kaka depo Karachuonyo to adak uh, Lambwe uh, asebedo ka atimo um, yore mag manyo chenro kod uh, uh, mbaka mag joluo mm -hmm. uh, kuma ne giae uh, emomiyo koro wan kaka wuono erokamano machiegni nya kogot isetimo limbe mana kaka iwacho no kendo isetimo limbe gi pinje mopogore opogore mm -hmm. e pinje gi e, jo, oganda joluo yudore e pinje ma, eh, mage uh, kopogore gi kenya wakaendi uh, nyaka sani chenro masetimo ayudo uh, ni oganda luo nie pinje auchiel mm -hmm. uh, Kata kamano chen uh, ah, pod uh, nonro dhi mbele mm. uh, se yudo weche mawacho ni oganda Luo nitie pinje ariyo moko mm. uh, to nikech pok achopo kuno mm -hmm. anyalo mana wacho mase uh, ng'eyo gi sani mm -hmm. uh, gin pinje auchiel mm -hmm. mayudore Uh, East Africa. Mayudre East Africa. E pinje auchiel mago Uganda. Uh, anyalo chako gi Kenya. Mm -hmm. Kenya achiel, uh, tan Tanzania, mm -hmm. Uganda, Congo, Ethiopia mm. uh, gi South Sudan. So okay, Ethiopia be giyudore. E, Ethiopia nitie joluo. Joluo ma Ethiopia iluongo nang'? Iluongo ni Anywa. Gin e Gambela mm -hmm. uh, West mm -hmm. Ethiopia ma eh, iseromo gi jogi to ineno kaka ineno kit eh, timbegi ineno chikegi chiemo ma gichamo nitie pogruok ma mantie kind eh, chiemo ma wan wachamo gi chiemo ma gin gichamo kose gigi chala chala anyalo wacho ni chutho chutho mm. uh, Joluo kamoro amora man gintie chiembgi en achiel. Aha. Chiembgi en kuon, rech. Pogruok nya bedo matin. Ah, lakini king'iye to chalre. Kamano. nitie eh, chike kaka mag gedo nitie kaka wan joluo ma kenya kae nitie kaka wagedo nitie kaka jaduong' gero ode nitie kaka wuoyi mokwongo ger- nitie kuma ogede Akia ni pogruok nitie kindwa gi kodgi kose wachalre achala. Uh, ka wach adier mar wach hmm. aparo ni joluo ma Kenya nitie kaka wasewe timbewa waseweyo yorewa mag gedo uh, kendo kiwacho adier kane achopo uh, pakwach mm. uh, maybe wanyalo wacho mano toke lakini kanachopo pakwach gimokwongo mano uganda koso uganda pakwach en uh, uganda nyandwat mm. northern uganda mm. uh, kanachopo pakwach gimana kwongo neno en ni ute kakoger chalo gi ute mana neno ka na nyathi matin mm -hmm. Kenya. Sani gedo ma Kenya olokore uh, kipacha aparo ni nyalo bedo kaluwore gi ywaruok mwasebedogo ni joluo nigi geche madongo to ok ged dala mm. joluo nigi ute maber e boma to ok giged dala mm -hmm. koro mano miyo aparo ni yawuoyi odloko pachgi kabisa e yor gedo To sama gigedo ni gigedo ute ma nyasani mondo kel gi sunga ma nyasani. Ma kiwacho ni jaluo to tang'o ot ma nyasani marabet. Uh, to maya pano dhi otiyo more to the opposite. Koro kichopo Pakwach iyudo od lum. Eh, kaluwore kaka nwagedo. Koro sani gedo ma Kenya opogore. Eh, Lakini Kenya kae inyierowa ni joluo pod gero ute lum. Eh, ka wacho adiera aparo ni kichop sani hapa eh. ni koro wan gi ute mabati moingo ute lum mm. uh, ute lum achiel achiel eh, kiwacho adier hapa ni gi gweng'wa yudo od lum sani tek ma od lum no en culture ma ok onego wawe uh, aparo ni en gima tek uh, eh. nikech nitie gik moko ariyo kae Uh, Gidongere awacho ni there's a clash between mm. culture and modernism. Mm. Uh, apani gi dholuo nitie uh, lweny mane kind uh, kitwa mm -hmm. to kod weche ma, manyasani mm -hmm. koro gi sani mm -hmm. jaluo en ng'ama jasunga mm -hmm. to kijasunga idwa ni tang' ni ngimani dhi mbele mm -hmm. ngimani nie front, uh, front row mm -hmm. in mbele To kaluwore gi nyier minyierowa e piny Kenya, mm -hmm. ne wadhi mwakawo pachwa kabisa wakete mm -hmm. gero ot manyasani ma kiwacho ni macha od jaluo to odi gi nyamburkoni mm -hmm. romre. Oh. to mae apani en gima rach kaluwore gi kitwa nikech sani king'iyo od jaluo mm. ting'iyo ot dhoude mamoko onge pogruok od jaluo chalo od odiero od jaluo chalo od uh, dhok mamoko dhok mamoko okuche, okuche jokisise jolang'o koro mae miyo obedo matek mm. gima wadong' go aparo ni en, en mana dhok miwacho mm. kicha lewni mirwako ute waweyo iparo ni lony ma, ma, ma nyasani ni mano technology ema omiyo waloko kitwa kamano koso en aole kose nang'o uh, ah, ka wacha dira nyalo wacho ni uh, en aole mm. en aole maber nikech nitie kaka wacho nitie gik moko ariyo nitie kitwa mm. to nitie gi ngima ma nyasani mm. waduto wadwaro ngima maber mm. ngima maber bedo somo maber mm. lewni maber uh, nyamburko maber ot mm. maber mm. koro wadwaro ngima ma nyasani mm. to gi konchiel nitie kitwa be mm. uh, mi nyalo neno ni mae od jaluo Koro apani king'iyo gi korka kitwa ok gima ber. Ah, taole ni okonyo e yor m- keto ngima bedo maber gik nyaka s- e gi jasani to ok ketho kitwa. Koro en awacho ni en aole. Ehe. Iwacho ni jo- jaluo ja nyadhi. Nyadhino be nitie kocha kose wan jo Kenya kae ma ema pod wan kode. Itimo eh. maber penja penjono mm. eh, nikech seche ma awuotho e pinje mamoko mag joluo mm. uh, gima timo thothne en ni atemo ng'iyo kaka dhok ma Kenya mm. dholuo ma Kenya chalre gi dholuo ma kocha mm -hmm. Uh, to nitie gik moko mabe aneno mm -hmm. ma ok awachi akane chunya mm -hmm. to ma achiel kuomgi mm -hmm. koro kanyalo mi uh, mafano achiel kane an Gambela Gambela nitie anywa Mano kanye mana Ethiopia. Ethiopia kanye mana time interview mogik uh, d- uh, wige adek mokalo ne an Ethiopia to gima chiel mana neno ma ne ok awacho ma e koka wach chieng' mokwongo ne ok awache uh, Ethiopia be ok awache ni osiepega Kenya ka en ni seche mana manyo jok monego uh, timnegi interview jok ma onyalo ng'iyogo kaka dholuo chalore mm. uh, jo-ethiopia nokonya kabisa nikech ne ging'eyo nabiro mm. gibiro gi, girado koda kapod nara addis ababa mm -hmm. uh, ginyisa na idhi ndege kachopo gambela yudo koik na taxi motera hotel mm -hmm. koro sama iyiero na jok monego adhi a interview mm -hmm. uh, giwacho ni adwa ni idhi kawo ng'ani emi interview Uh, he is an anthropologist. Mm. Uh, he is a PhD student. Uh -huh. He is a doctor. Mm -hmm. And uh, kiwacha dier uh, title gi ok gi lich kaluwore gi dholuo yes. lakini nekech jaluo janyadhi eh. uh, ne gineno ni ber ka ng'ato ok ful gi nyinge kende fule ni eh. en ng'ama kama to en ng'ama daktari en ng'ama kama to en anthropologist en ng'ama kama to en phd student so mm. aparo ni nyadhi ni oriwo wate mm. ok en title no en gima wahero kabisa wahero kabisa wahero kata kae hapa ni kineno gi uh, ng'ata ng'ata ma mawacho nyinge mm. Kenya ka mm. ineno ke wacho ni uh, Freddy Janam mm. uh, nyaka gimed gimoro kanyo mm. uh, ng'awa janabi mm. koro aparo ni wa, wa jok mohero pakore wa jok mohero nyadhi koro iwinjo kata ka to en gima ber lakini nyakwar Perez mm. nitie gimoro mwamede e nyadhi no to apa ni en kitwa mm. um, Kenya ka en ken joluo kumoro amora mm. mm. in ga gi tudruok mane yani sama koro idwa wuok Kenya ka en idhi piny kaka Ethiopia kata Uganda mm. jogi tudruok itudrigo nade uh, mano penjo maber Um, tudruok opogore kane nachako mm. ne onge ng'ama tudorago mm -hmm. na para para ni nekech kaka nachako naneno uh, video moro ma, mar padhola mm -hmm. to awinje chunya ni adamanyo jogi gin kanyo mm -hmm. koro naonge tudruok moro amora gi sechego mm -hmm. tawuok awuoka tadhi tororo Mhm. Ta wuothe Mano ndara. Uganda. Mano Uganda. Aha. Padholo dak Tororo uh, East iluongo nang'o gi gi dholuo. Uh, East um, East Uganda. Aha. Kasechopo kanyo to awuotho awuotho e ndara nikech naonge gi tudruok moro amora. Yeah. To ayudo Nang'iyo jok ma uso e bath ndara tadhi tanyiewo gimoro matin. Uganda nitie gima iluongo ni ah, nyinge koro rwenya um, en chapat moriw gi gi tong' Oh. Eh, nyingi no koro rwenya matis abro pare eh. koro awuotho ta anyiewo matis tapenje ni to ijadhok mane mm. koro mokwongo kayudo mar ariyo ne ja baganda to mar adek ayudo japadhola mm -hmm. koro kayudo japadhola ta Achako amose gi dholuo to duoko to adog aling' to arito mosiepege obiro kosiepege ochopo mm. to sama gichako go mbaka cha to awinjo ka dholuo ni awinjo achiel achiel moko iye oh. awinjo madhi atamalo prochiko uh -huh. padhola chiegni ka, kabisa gi dholuo uh eh. -huh. koro adonjo adonjo mbakano Kasto anyise ni uh, ang'e ni tiyo mm. to akwayo ni nyisa ni e sa achiel iuso omuom maromo nade uh, achiwora achuli omuomni mm -hmm. mar sa achiel ni takawi adhi etim kod interview koro naonge tudruok moro amora yes. to gi sani mm -hmm. uh, Tudruok ng'eny nikech koro sani ji bet ong'eya. Koro kanyalo dhi piyo matin koro nyaka interview matimo mogik mm. ne uh, andika andika ni abiro Ethiopia mm -hmm. andika e YouTube uh, kaka onego bedo proof nitie kama inya engage go audience mm -hmm. to ji ochako ndiko na ote e Facebook mm -hmm. uh, ma koro gichiwo namba gigochna kichopo Uh, wabro oro ng'ama kama. Ne giloso machalo komiti koro. Oh, okay. Ma koro ng'iyo ng'ama ioro yuda e hotel ma Addis Ababa, ng'ama nyisa yo michopogo uh, Gambela nikech apane ji nigi lweny e yo. Uh, ng'ama dhi kawa e pap ndege kachopo Gambela, ng'ama tera hotel, ng'ama mm. ng'iyowa taxi. Koro sani an gi tudruok nikech anyalo ndiko e, e mbui mm. ni abiro kama kama to ji, ji oseng'eya koro ji ji biro uh, nyisa ni kichopo tigona simu uh, mm -hmm. koro sani nitie tudruok lakini gichako ne onge tudruok moro amora mm. wadogane e weche kitwa gi timbewa Martin Kogot mm -hmm. e Kenya kae e joluo ma Kenya kae ibiro yudo ka nitie wende mong'e gi joluo te duduero biro duduero biro aya nitie e, gik miluongo ni oroto nitie nyatiti jogi be nigi wende ma kata kiwinjo to inyalo wacho ni mato mato wendwa eh. mato mato instrument marwa mato nyatiti kose eh. gin gi moko mopogore anyalo wacho ni penjo no penjo maber uh, nikech kana chako nang'iyo mana dhok uh-huh. natemo ng'iyo kaka wach achiel nyaka par kamano kamano kaka uh-huh. uluongo ot kaka uluongo uh-huh. got kamano kamano to gi sani koro amedo iyawo gima timo awuok e eh, ng'iyo dho, dho, kaka ji wuoyo mm. adok e timbegi kaka gite chiemo gidak, kaka eh. gidak mm-hmm. kaka gimiel mm-hmm. koro gi sani pok atimo mar miel nada mm-hmm. timo to sano yumba mm. kech mm. notemo manyo ng'ama nyalo uh, loso we, weche miel mm-hmm. to yude ne tek wagone mm. simu to ok nwayude to mm. uh, eh, nochuno ni mondo aduogi mm. to adier mar wach en ni thumbe opogore mm. thumbe opogore and kanyalo wacho adier aparo ni mag Kenya mm -hmm. again modernism ah, weche ma sani odonje uh -huh. kata king'iyo kaka wagolo Video wa mag thum sani wagole ka ka jo Amerika, wagole ka jo Tanganyika, Diamond Platnumz. Eh. King'iyo video mar uh, ah, Fredi Jakadongo, mm -hmm. ing'iyo video mar Emma Jalamo, mm -hmm. uh, ineno ka chalre achala gi video mar uh, Diamond Platnumz, chalre achala gi video mar Jay-Z. Koro sani wan modernism odonje kata kitwa cha ok nene thumbe wa. Ok nen kata eh. matin. To kidok e thum mar anyuwa, mm. thum mar acholi, mm. uh, acholi en dholuo ma, ma Uganda, mm. me, toke anyalo wacho gite. Mm. Acholi en Uganda, anyuwa en uh, Ethiopia. King'iyo thumbegi, ineno ka kata miel opogore. King'iyo mm. thumb acholi, thumb anyuwa, mm. thumb shiluk, pari, um, shiluken ma, ma Sudan ma, ma milambo mm -hmm. ineno ka miendgi en miel mar chikruok mm -hmm. malo uh, to wan miendwa thothne dhi miel mar kanungo e teko koro kata miendwa Eh, mano gima chielo ma dwa ng'iye mm. uh, toke abro chako chuno na abro dok uh, Uganda tapango mm. be wuoth madhi Sudan ma milambo mm -hmm. uh, adwa ng'iyo yor ka thum mm. koro kiwinjo thum instruments wa osepogore mm. miendwa be opogore miendwa gin kanungo mm. to dholuo mamoko te Mhm. Miendgi en mar chikruok. Chikruok. To Chikruok. gi be nitie kaka gi kose mna chikruok no. Chikruok. Oh. Kasto aparo ni kata kang'iyo gi chikruok ni eh, king'iyo body structure chwech mar dhano be aneno ka mag joluo ma Kenya dwa pogore gi sani. Mhm. Eh, tho acholi king'iyo gi anywa eh, s- maybe samoro ji nyalo neno pichni ga mana goyo. Mhm. Ibedo ka ka ne jo anywa An e gok ji ji ni malo kucho. Mm -hmm. To koro kaluwore gi dend dhano kamano, mm -hmm. chikruok cha donje. Mm -hmm. Chalo gi miel madhi kaka miend Masai, lakini mm -hmm. uh, marwa bet, uh, mar joluo mamoko ka bet a bit uh, vigorous. Mm -hmm. Koro thumbwa osepogore, miendwa osepogore, mm -hmm. rwakruokwa opogore, mm -hmm. uh, gedowa opogore. Mm -hmm. Kamano. Ginang'o, isenyisowa pogruok mantie kind at least some, some few stuff mapogowa uh-huh. ang'o mani manomako wang'i ma at least riwowa ma kineno mae taneno ma to nitie korwa kucha ah. ma to nitie korwa kucha gimokwongo en uh, nyadhi eh, nyadhi mana kaki, kaka nisewacho chande eh, mm -hmm. gi mar ariyo en uh, gedo mm -hmm. to kaka nasewacho ni joluo ma kenya bet tinde waweyo Mm. Uh, but structure kaka eh, ka neno kama hata wacho ni ma mato dala eh, jaluo to e pacha oduoka oduoka chien kane pod an atin uh, eh. ka owuok e nursery school mm -hmm. uh, lower primary mane structure mane nitie mm -hmm. koro aneno ka gedo no chalre en mani wan tinde wawe ma jaduong' ma kucha pod geda geda kama owinjo gedi gi yawuote kamano okay. kamano eh, gima chielo uh, gima chielo en um, chiembwa uh -huh. kuon gi rech mano is number one en kamoro amora makata Ethiopia gi eh. jo mosedhi Ethiopia hmm. nitie chiemo miluongo ni injera apani en chiemo um, joluo ma Ethiopia wacho ni chiemb jogot Jogot oh. gin uh, joma chalo Amhara, uh, uh-huh. Tigray. Uh-huh. Gichamo injera. Mm. Koro injera ni chame kamoro amora kaka koro kuon ichamo kamoro amora Kenya. Mm. Lakini kichopo Gambela, mm -hmm. tiyudo ka kuon gi rech, giwacho ni kuon gi rew. Mm. Koro kuon gi rew ema ji chamo. Mano rewo. Giluonge eh, ni rewo krech. Yeah, uh -huh. Kidangi nonro madongo inya neno video na mana uh, ng'iyo gi dho anyuwa gi dholuo. Uh, koro kuon chiemo apa ni en, en gima oriwowa mm. kanyakla. Mm. Uh, gima chielo en um, kaka wawuoyo. Mm. En mae gima chielo ma nomora kabisa kana chopo pakwach. Mm. En ni SH ni otamo wate. Oh. Koro kwade wacho fish to fish. Sere. Sere. Koro Ehe. SH gi Z ni otamo wate. Eh, koro gi sani ok apa nitie jomoko manyalo ng'iyo eh, bedo ni ok wanya wacho SH wacho fis Eh, ni en gima rach an ang'iye gi chunya aparo ni en gima ber manyiso ni wan joluo nikech en gima kachopo pakwach tawinje ita Yeah. Eh, kachopo Gambela tawinje ita mm -hmm. manyiso ni en kaka signature mar joluo mae, mae gima wan mm -hmm. koro mago gik manya wacho ni oriwowa kabisa eh. Eh. Bas, kuom limbe misetimo Kogot nitie iseromo gi oganda luogi mang'eny to jo, jo, thoth ji ong'ega ong'ega mana jopadhola acholi nitie moro miluongo ni Shiluk mm. ginadi kinyalo kwanonwa matin wawinjane Uh, anyalo wacho ni kang'iyo oganda luo sani kaluwore gi nonro masetimo mm. nitie oganda luo apar kod aboro mm -hmm. apar kod aboro uh, to gin e pinje auchiel mm -hmm. uh, gin oganda manyalo romo 18.5 million mm -hmm. in mhm. total Mm -hmm. Uh, nonro kaka nawacho pod dhi mbele koro uh -huh. pinjegi nyalo medore uh -huh. gi sani kaka nawacho mokwongo Wan e piny mar Kenya, Tanzania, Uganda, mm. uh, Ethiopia, Congo, South Sudan, lakini wach maliekore mm -hmm. ma apani sani anyalo yiego madhi atamalo prabiriyo mm -hmm. en ni nitie joluo Chad gi Central African Republic mm -hmm. ma Apango ni abro dhi kono. Mm -hmm. O oh, Chad gi Central Africa. Yes, CAR, Chad eh? gi, gi CAR, gi Central African Republic. Uh -huh. Koro gisani ok anyal, uh, I can't confidently claim that. Uh lakini nonro maseyude ni nyalo bedo ji mm -hmm. nyalo bedo gi joluo kanyo mm -hmm. to kaka time ni chopo e neno mm -hmm. ka chopo ta abro nyiso uh, eh, atamalo mia achiel ni uh, eh, dholuo ni kanyo mm -hmm. koro nitie uh, joluo Milion apar gaboro nukta mm. abich e pinje auchiel mm. to gin dhoudi apar kod aboro. Mm-hmm. To Kenya nitie mana achiel. Achiel kende ma en Joluo. En Joluo. Mana kamano. Kamano. Wadwa dhi yueyo nyakon Mogejwang' lakini wasoma ne ote ma osedonjo kaendi. Wawinjo ne kaka ji ohero dhoge kaendi. Collins Onyango nyakoro bwolo. An Migadini Mombasa. Joluo ng'eny sana kaka jonam. Anwak gi mamoko. Joluo moko go luongo ochiko ni abong'wen. Apar gariyo giluongo ni apar ariyo. Koth en kot. Higa giluongo ni oro. Example nigi in gi oro adi yani in gi higni adi. Ogwena, Ongwena Elias, jaluo asili wuoyi maduong' gero simba ne bat kor kacham. Dhako ma mikayi igedo ne, igedo ne adier, edier pacho. Kaeto iluore kod nyachira kod reru. Kaeto wuoyi matin kokuongo ne wuoyi maduong' nyombo to odak e senta machiegni gi dalagi kanyo. Nimar chik nokoyiene gi mar riwo lwetgi ka gichamo chi ka gichiemo eh, ma chi wuoyi matin notedo eh, chiemo matin eh, ma chi wuoyi matin otedo ayie kodi onge na ile seno ka eh, kitwa ok- okolala ahinya kuome odongo wuod asembo jangoma ang'eyo ma- ang'eyo but agombo ng'eny eh, ng'eyo mang'eny luo kod kitgi kod timbegi Mm -hmm. Uh, Lakwena Lakwena wacho ni jaluo kitgi gi timbegi ahero dhowa gi tribe mara meda meda ahero dhowa nyathiwa mano imitne Kawili Mike sin intellectual my topic matek ma kaber to ukelo jodong abila ariyo kata adek mawuok e dhoudi mopogore mar oganda luo nikech ok yot mondo ang'e kido gi timbe mag jopadhola ka seche moko kata mag wawegi ema ok alony godo In English, today's topic is very tricky to understand and answer correctly. Udhi yudo mana joma eh, bolo gima oromo godo. To mana gima otimo by the dongo, onyisowa gima osedhi moneno gi wang'e kata winjo. Ayie kodi ka wili odwaro jolony ndio, lakini en be mosewinjo kata moneno gi wang'e mo emoshare kodwa e studio ka. Bas, mogik antie gi Evelyn Lopez. Owacho ni an Evelyn Dina ma a Migori, an kit Luo mang'eyo en ni ka wuoyi matin okuongo ne wuoyi maduong' nyombo, chiemo ma dhakono otedo wuoyi maduong' ok cham. Ah, erokamano. Med ameda oro oteni e Facebook page marwa Mbak Ndalo Ramogi TV Official. Kopogore gi mano wantie gi namba mar ote machuok 23600. Wadhi e yueyo matin ka waduogo wadhi nyime gi twak gi Peter Kogot. Med kete mana e Ramogi TV.